бар инде заманда хан заманда ханнар монда алай яшәмәгәндер без Заманында Заманында яшәдек инде. Театрның үзендә, храмда яшәдек без. Нәҗибә ханым белән Туфан бер семья булып театрның бер бүлмәсендә яши. Таня белән безгә бирделәр правительственный знамя итеп бүлмәне. И кайсыбыз кайсыбыз Мин башкача өстендә Робин Робин Робин Юк, син барыбер өстә Литя Зафлик тирәсендә бүлмәсендә тирәсендә. Э, җәннәт бүлмәсендә. Ләкин шулай булсын, барыбер инде хәзер анда ничек яшәвебез турында әйтәсем килми. Минем монда барыбер туфан турында сөйләм, сөйләшәбез. Туфанның ничектер аның зурлыгы, аның якынлыгы, аның безгә күңелле булгангадыр, якташым Роберт мине Тани белән таныштырса, бар таныштырырга барса, ә идәнчелегә барганда кияү җегете булып, кияү э, ахирәт кызы итеп Туфан белән Нәҗимә барды безгә. Ләкин аны безне башта өч мәртәбә куып чыгарганнар итә ани белән. Туфан что паспортларыбыз юк иде. Зәгестә килгәндә. Син нәрсә, кая эшлисең? Минем паспорт та юк. Минеке бар иде, акча синең. Театрда, театрда булгач, театрда яшәгәч прописка юк. Театрда дом где? Театры дип әйтеп булмый. Кая эшлисең? Паспортның срогы да чыккан. А вы как, где работаете? В театре. А, в театре. Куып чыгардылар. Шуннан, инде без бер заман ЗАГСка яңадан пропискага кереп, фатирга күчкәннән соң, инде ЗАГСка барганда без инде шоу идек. Туачак малаебыз. Таня һәм мин. Без прописка. Кияү җегете белән кияү кызы булып,

Ни, чайка утыра иде. Алай булай инде талаша башласаң, шуңа карасаң инде, ай, ай, ай, ай, ай, сез бит. Аны мин алай яманламаган идем, мин аны болай селкетеп куйсам болай да. Ай, ай, ай, ай, ай, ишер, ишер, тез дигән сымак. Әйе, рөхсәт булса шуның турында әйтмәкче идем. Сез инде Туфанның менә бергә укыгач, бергә бер бүлмәләрдә яшәгән вакытны сөйлисез. Без Туфан белән бәлки шул әнки, әти булганнан соң күбрәк сөйләшә башлаган булганбыздыр. Э, Минем бер хәтердә калган ике мизгел. Менә шулар бердәм Туфанның самимилыгын һәм эчке иркенлеген, теге внутренняя свобода дигән нәрсәсен турында әйтмәкче булам. Бер заман бу литературный институтка киткән иде. Шуннан кайтты инде ялга фәлән вакыт үткәч, күп тә үтмәгәч. Мин әйтәм, ничек соң Туфан дип. Беләсеңме анда? Безнең анда Михаил Павлович Еремин дигән укытучы бар дип сөйли. Әйтәм, Пушкиновец. Бездә дә укыткан иде. Пушкиновец. Иә, Пушкиновец. Мин әйтәм, ул гына түгел, ул аны Мәскәүдән, теге безнең бит инде институт читтәрәк иде Мәскәүдән. Мин әйтәм, аның Мәскәүнең уртада утырган вузларыннан аны космополит буларак куып чыгарган кеше ул. Шунда бездә укыткан иде, беләм мин аны. Шуннан соң инде теге, менә Туфанның инде теге бөтен нәрсәгә чын йөрәге белән шуның менә катнашканы шунда. Шул мизгел минем бик истә калды. Иң беренче, ну, бездә безнең студентлар арасында да кумир иде инде ул. Ә ул укый гына башлаган иде. Икенче мәртәбә бу язучылар съездында кайтты бер заман. Яшьрәк вакытында булгандыр, 76 нчы 70 нчы еллар ахыры булгандыр ул ахрысы. Шуннан язучылар съездына кайткач, мин Туфан как там, ничек анда дип сорыйм инде тагын. Ну, чагында әле шулай. Минем белән сөйләшергә дә вакыт бар иде әле ул вакытта. Шуннан ул әйтә, әйбәт инде ди. Менә мин анда ди бер Прибалтикадан килгән бер яшь кенә егет белән таныштым ди. Үзе 40 ел гына ул ди. Елга елга гына. Туфан бит инде утыз бишенче елгы. Туфан әле яшь кеше буларак катнашкан. Теге Туфанга караганда да биш яшькә кечерәк булгач, ул бөтенләй яшь малай булган. Чыгыш ясый ди, әле ди русчасы да миннән дә хужрак ике мәртәбә ди. Вы меня внимательно слушайте дип ди, ватып тыңлап утыралар инде ди, әниләр бөтенесе, теге зур язучылар ди. Моның белән минем ни ди, аннан соң ди, теге банкетта инде шуннан дәвам итәләр икән дә, Туфан, кара әле син, менә бу ни срабы, теге коллар бит менә болар дип. Ул карасам ди, теге автономный республикадан килгән язучылар. Ну, безнегрәк төсерәк булганнар. Әйе. Ул күренеп тора ди. Миңа аның нәрсәсе кызык ди, тегенең шуның теге үзенең иркен тотуы бөтен җирдә дә. Менә Туфанның теге булгандыр инде аның эчке иркенлеге, аның Аллаһ Тәгаләдән бирелгән булгандыр инде. Шундый, шундый олы җан булгандыр дип уйлыйм мин аны. Менә аның шул теге нилеге, үзенең булган нәрсәсен һәрвакыт кычкырып әйтеп, шулай. Менә шул ике мизгел минем бик истә калган инде Туфанның менә үзенең самимилыгы һәм эчке иркенлеккә омтылышы. Әле совет вакыты иде бу безнең. Туфан ул бөтенесенең дә дусы, Туфанның дошманы булмады. Короче, безнең Татарстанда бардыр, юктыр, булгандыр яучылар арасында, ләкин актерлар бөтенесе Туфанга без мөкиббән аны бөтенебез дә признаем, аның талантын һәм аның итагатьлеген һәм аның прямо прямотасы белән итагатьлек бергә кушылган. Чөнки аның Туры итеп, туры итеп әйтсә дә, ул аны аның өчен үткәрә алмыйсың, потому что есть на самом деле шулай. Аннары Туфанның шундый авыр чаклары булды. Инде дуслык турында сөйләүгә караганда мин әйттем, теге кияү җегете белән юкка гына әниең белән әнине Туфанны чакырмадык инде без өйләнешкәндә иң кешенең иң бөек вакытында, иң мизгел вакытында. Так что шунысы аннары ул чыннан да бөек. Аның Менә бөеклеге, үзенең югалып калмаулыгы булды. Мин инде әшәке мозольный бер урынга әйтеп китим. Булды Павловның акчаны юкка чыгарган вакыты. Акчаны бөтен кеше юкка, ә без бөтенебез дә хәерче, безнең капитал юк. Ә Туфанның все-таки бөтен җирдә пьесалар куя, гонорарлар, фәләннәр, аны күпме акча тупланган, фәләннәр. Ләкин бит ул бөтенесен Павлов репрессия әйни вакытында рәсәтләр, девальвация, акчаны юкка чыгарганда бөтенесе юкты, югалып калды. Ну, ул вакытта ничек мин күз алдына китерәм, моның потому что минем алган кадәр акча кими киткәндә юк. Ләкин Туфан импорт талга тиеш. Ие, Туфан выдержал, выдержал гына түгел, ул теге менә теге күлдән күтәрелгән нисман, кошсыман, Феникс кортысман, кошсыман Күтәрелде, барыбер яңадан кайтты, яңадан куйдылар, яңадан язды, яңадан еще аннан тыш Советлар Союзы депутатлыгыннан тыш еще тагын Татарстанның депутаты булып, Татарстанның депутатлар арасында ул күз каршы булып, ул чыкканда бөтен кеше, бөтен депутатлар вниманиесен бирә, диккатен, игътибарын ала иде. Һәм телевизор тамашачысы да, бөтенесе телевизор, минемчә, телевизорны күрмим күршеләрем, бөтенесе нәрсә әйтер бу дип. Чөнки ул милләт, халык өчен чын мәгънәсендә показушный түгел, ә күрсәтүчен түгел, чыннан да аның әйткән сүзе точно әйткән сүзе ди. Нәҗибәнең аның өчен җануы киюе, анда аның аның белән яшәү ул бик җиңел булмагандыр, Страдалайт та әйткәндер, потому что аның өчен Туфанның выступать иткәнендә, Туфанның уңышлы буламы, юкмы дигәндә, башка республикаларга талашканда, Мәскәү белән нигә тораларына. Так что сез үзең дә инде син акыллы кеше булып җиткәч, гадәттәге зур кеше булып җиткәч, аңлаганда. Минем хатым да җиңел дип уйлыйсың. Чөнки чөнки чөнки ул ул тормышта ул әйләнү, анда яшәү это неспроста, наверное, потому что Туфан заслужил үзенең әйткәнне әйткәннәр сыман бөек түгел, ә сез заслужили аның тирәсендә бөек гаилә булуыгыз белән. Артист булса, минемчә, Туфан, э, мин инде башта бер җөмлә кыстырып әйттем. Ул чыннан да театрны яратты, театрны яратмаса ул драматург булмаган булыр, во-первых. Чөнки Ни өчен ул Селеналардан, Фәйләрдән кайтып, бухгалтер булуын тиешләгәннән соң, именно театрга килеп керә? Ул бит неспроста экзамен биреп, көтмәгәндә, нитмәгәндә, и тотты да университеттан диплом әниен, аттестатын алып, монда театральныйга керде. Театральный керде һәм кайткач, ана әсәр әйткән Ришард Третинна, мин аның Горькийның Горький әсәрендә уйнаган роль хәтерендә. Аннары театрдан Һәр көнне вакыты булса, һәр көнне килеп спектакльне карап утырган булыр. Чөнки аның үзенең сәхнәгә чыгасы килә иде. Сәхнәгә чыгасы килә иде. Әгәр дә ул театрда китмичә, бүтән теге башкалар кебек общественный эшләргә тыгылмаса, башка нәрсәгә аның йөрәге тарткандыр инде. Тыгылмаса ул театрда Таҗи Гыйззәт яки Тинчуриннар кебек үз театры, Туфан театры, кайда Туфан театры бар. Но ул аның үз театрында, үз Казанда кайнап кайтты. Кабатлап әйтәм, Марсельдән ул сри, чыгыйм әле, чыгыйм әле, шул шушы качкыннар арасына чыгып утырыйм әле сәнгерчеләргә. Ул бит сәхнәгә чыгып ничектер залга карап, рампаркла карап, тамашачы. Кабаклы бәрәңге ашыйсы килгәнгә. Кабаклы бәрәңге ашыйсы килгәнгә. Генә түгел бит. Әйтә, шуңа күрә ул театр тормышы белән яшәде һәм шулай шулай шуның белән бөек тә ул безнең өчен.